Ogul. Awtory, Keýik Omarowa. Eneli ogul söwda merkeziniň öňünde pete-pet geldi. Duýdansyz duşuga begenen ene ýylgyrdy. Ogul welin Töwerek daşyna garanjaklap, ýaýdanyp durdy-da, ýuwaşjadan salam berdi. Ene oglunyň salamyny alyp, hal-ahwal soraşdy. Ep-esli ýyl görüşmedik perzendiniň didaryndan doýman, mähir bilen seredip durşuna ene oglundan gözüni aýryp bilmeýärdi. Maňa diýjek sözüň ýokmy, balam? Soragly göreçler ogla dikildi. Ogul, Aý ýok, hemme zat gowulyk diýenem bolsa, ene perzendiniň ýüreginde gopýan harasady duýup durdy. Ýöne batyrynyp bir zat diýip bilmedi. Çünki dokuz aýlap göwresinde göterip, dünýä getiren, otdan-suwdan gorap, apalap, ulaldan perzendi bu gün ondan daşdady. Jemal ejäniň üç ogly bardy. Ortanjy perzendi Şatlygyň häsiýeti has üýtgeşikdi. Ol diňe ene-atasy, doganlary bilen däl, garyndaş-kowumlary bilen hem diýseň mähribandy. işden gaçmazdy. Öýde gyz perzendiň ýokdugyny bildirmän, ähli işde ejesine kömek ederdi. Mylaýymdan ýumşak häsiýetli Şatlyk pälwan sypat ýigit bolup ýetişdi. Ak ýüzli, mawy gözli ýigide ogryn-ogryn bakýan gyzlar az däldi. Ýöne Şatlyk olara ünsem bermezdi. Wagt tapdygy Öýleriniň gaýrasyndaky sport meýdançasyna ylgardy. Ölemen futbolçydy. Harby gullugy tamamlap gelende Şatlyk öňküden-de daýawlanypdy. Ol indi deň-duşlarynyň köpüsiniň depesinden garaýardy. Mekdep ýyllarynda-da, harby gullukda wagty hem futbol ýaryşlaryna gatnaşyp, Ökde oýunçy hökmünde tanalansoň, halypalar oňa etrabyň sport mekdebinde tälimçi bolmagy teklip etdiler. Hemme zat şol gyzyň sataşan gününden soň başlandy. Ol gün goňşy etrabyň futbol topary bilen ýaryş gidýärdi. Şatlyk dagynyň topary garşydaşlaryny utup, ýeňiş gazanypdylar. Şonuň şanyna-da halypa tälimçiniň öýünde sögüş edilýärdi. Hyzmat edýän gyzlaň arasyndan uzyn boýly, saryýagyz gyz şatlykdan gözüni aýyrmaýardy. Dostlary bilen degişip-gülşüp oturan ýigit muňa üns bermese-de, gyzyň otlukly nazaryndan sypyp bilmedi. Şol pursat hem heniz durmuş hakda, gyz hakda pikir etmedik juwan ýigit birden söýgi ataşyna tutaşdy oturyberdi. Jemal eje perzendiniň göwnüni ýykmazdan toýy uludan tutdy. Döwletli öýüniň törüne gelni geçirdi. Däp boýunça Toýdan kyrk gün geçensoň gudalaryň arasynda çakylyk bolmalydy. Sähetli gün Şiriniň atasy, öýüniň adamlary iki ulagy dolduryp, Jemal ejelere geldiler. Uludan ýazylan toý saçagynyň başyna üýşüldi. Orta äberilen tagamlardan dadyp, özara gürrüň edýän gudalaryň arasyndan gelniň ejesiniň hereketi Jemal ejä ýaramady. Bir gyldan bezenip gelen Näzli guda hyzmat edip ýören gyzyny gözi bilen iýäýjek bolýady. Ol ahyr çydamady. Ýaş gelin diýeniň birkaý sülmüräp oturmazmy öýüň töründe? Bolup ýörşüň dagy nähili? diýip, gyzyna azgyryldy. Gel ýaşmak astyndan Bolýar-a eje diýen manyda naýynjarlyk bilen ejesine seretdi. Onýança oturan aýallaryň biri dillendi. Kyrk günläp kürtäň aşagynda oturan bolsa, boldugydyr-da. Goý hyzmat etsin. Men gyzymy hyzmat etdirmek üçin bermedim. Gaýdyp hiç kimden ses çykmady. Ýaş gelin hem şondan soň saçak başynda görünmedi. Bu ýagdaýy Jemal eje ýüregine has ýakyn alanam bolsa, myhmanlar gidýänçä syr bildirmedi. Soň welin, çep gursagyny tutup, düşege gyşardy. Şol günden soň Näzli gudanyň hor-hory başlandy. Asyl möwç alaýdy. Her gün bir bahana bilen ýa gelerdi, ýa-da gyzyny çagyrardy. Özi barada hiç kimiň alada etmeýändigini aýdyp zeýrenerdi. Nädil daýzanyň bir ogul bir gyzy bardy. Gelni bilen oňuşmansoň, ogul hojalygyny aýyrmaly bolupdy. Giň howlynyň içinde uzakly gün onuň bir özi aýlanardy. Şonuň üçin ol her edip hesip edip, gyzyny ýanyna getirmegiň aladasynda boldy. Kakaň mydama meýdanda. Öýde bolýan gününden bolmaýan güni kän. Gudanyň üç ogly bar. Ulusy çykyp giden bolsa, seň nä körüň onuň hyzmatyny edip. Kiçi ogluny öýersin-de, şoň gelni hyzmat etdiribersin. Günde-günaşa gaýtalanýan bu gepler ýaş gelne-de dil çykardy. Şatlyga azar berip başlady. O-da öz gezeginde ejesine igendi. Gelnidir gudasy bilen ajy söz aýdyşyp, ara çöp düşmeginden howatyr eden Jemal eje, ýaşlaryň islegine boýun bolmakdan gaýry çäre galmady. Gaýyn öýüne göçüp baran Şatlyk birbada her üç günden, soňra hepdede bir gezek ejesinden habar alardy. Käýarym ýanynda gelni-de bile gelerdi. Körpe jigisi öýlenensoň, ol aýda bir gezek gelip başlady. Soň-soň bolsa gep-gürrüň köpelip, Şatlyk düýpgoşdan aýagyny bütinleý çekdi oturyberdi. Ene çagyrylsa-da gelmeýän ogluny indi diňe ýolda-yzda görüp oňýady. Onda-da ene-de, nirede bolsa-da jany sag bolsa bolýar. Bir gün dolanar diýen umyt bilen ýaşady. Aý-gün diýeniň geçip dur. Şatlygyň welin şol sowuklygydy. Mähirden doly ene ýüregi perzendiniň birden beýle üýtgemeginiň sebäbine düşünmeýärdi. Göz boldumy, dil boldumy jan çagam, nädip beýle doňýürek bolup bilýäň? Ak süýt berip ulaldan, hiç kimden kem etmän, halal lukma bilen kemala getiren biçäre eneňde näme ýazyk bar? Şu pikirlere gark bolan ene gijelerine-de gözüni çiş kakylan ýalydy. Ol ogluna her gün, her sagatda garaşýardy. Doglan gününde, sekizinji mart baýramynda dagy iki gözi gapyda galardy. Bu şatlykly senelerde mellekdäki ak bägüllerden çemen bogup, hemmeden öň gutlaýan ogluna ene has intizarlyk bilen garaşardy. Ol bagtly günlerde enäniň balalarynyň baryny agzybirlikde bir supranyň başynda göresi geldi. Şatlygyň ogly boldy. Ene oglunyň Eje, ogul agtygyň boldy diýen buşluk habaryna garaşdy. Ýöne ogul bu habary ne gelip buşlady, ne-de jaň edip. Buşlugy Keseki birinden eşiden Enäniň begenji bilen gynanjy garyşdy. Onda-da bagryndan önen perzendiniň şatlykly gününe goşulman bilmedi. Gutlap jaň etdi. Bäbekhana baranda bolsa, gudasynyň agyz-burnuny towlap diýen sözleri Enäniň öňdenem ýaraly ýüregini para-para etdi. Ogluň bilen gürleşen bolsaň, bolupdyr-da. Azar edinip gelmelem däl ekeniň. Özümiz eýe çykyp ýörüs-ä. Perişan halda özüni zordan öýe atan ene bagryny ýassyga berip, iç-içine sygman aglady. Ynha, bu günem söwda merkeziniň öňünde Ene ogluna sataşdy. Janyndan jan berip dünýä indiren, Uyksyz gijelerini bagyş edip, iýmän iýdiren, Geýmän geýdiren perzendinden mähir söýgi küýsedi. Şatlyk bir zatlar diýjek ýalam boldy-da, ýene ýolun dowam etdirdi. Bu wagt oňa ýoluň o başynda gelni bilen gaýyn enesi garaşyp durdy. Ýene aý aýlanyp, ýyl geçip, ene pygamber ýaşyna ýetdi. Gapyda uludan toý tutuldy. Ogullary, agtyklary, dogan-garyndaşdyr goňşy-golamlar onuň daşyny gallap, toý serpaýyny ýapýardylar. Ýüregi ünjeli naçaryň welin, iki gözi gapydady. Ol garaşýardy. Şu günki begençli gününde Balalarynyň başynyň jem bolmagyny isläp, intizar gözlerini ýola dikipdi. Durmuşyň ýeňil bolmadyk ýolunda ýüreginiň emri bilen däl-de, gaýyn enesidir gelniň görkezmesi bilen ýöreýän perzendiniň gapydan girip gelerini küýseýärdi. Birdenem. Köçeden ulag sesi eşidildi. Oguljygyny göterip ulagdan düşen ogly bilen gelini gören ene gapa tarap ganat gerip ylgady. Balalaryny bagryna basan enäniň gatyn basan gözlerinden begenç ýaşlary paýrap gitdi. Elýaglygy bilen gaýynenesiniň gözýaşlaryny süpürip duran gelin, Bizi bagyşlaň, enesi diýip, ökünçli seslendi. Jemal ejäniň agy gatyşykly sesi çalaja eşidildi. Geljegiňizi bilýädim-ä, balalarym.